Юратрӑм эп хирсем сире, Сана та сӗм хура вӑрман. Нихҫан та шухӑ чӗрере Ҫак юрату ҫухалмӗ ман. Вунсаккӑрти Ухсай Яккӑвӗн ҫак йӗркисенче ун поэзийӗн тӗп кӗвви янраса кайнӑ. Ҫак кӗвӗре тӑван ҫӗр сасси илтӗнет, чӗрӗ ҫутҫанталӑк сипечӗ сирпӗнсе тӑрасла вылять. Яков Гаврилович Ухсай пинте тӑхӑрҫӗр вун пӗрмӗш ҫулхи чӳк уйӑхӗн ҫирӗм улттӑмӗшӗнче Пушкӑрт Республикинчи Пелепей районне кӗрекен Слакпуҫ ялӗнче чухӑн хресчен ҫемйинче ҫуралнӑ. Мускав патшалӑх университетӗнче вӗреннӗ, унтах Коммунар чӑвашла хаҫат редакцийӗнче ӗҫленӗ, Ӗпхӳри наукӑпа тӗпчев институтӗнче вӑй хунӑ, Патӑрьелти тата Чӗмпӗрти педагогика училищисенче чӑваш чӗлхипе литературине вӗрентнӗ. Тӑван ҫӗршывӑн Аслӑ вӑрҫине хутшӑннӑ, пин те тӑхӑршер хӗрах тӑхӑрмӗш ҫулччен кӗнеке издательствин редакторӗ пулнӑ. Поэт пин те тӑхӑршер сакӑрӑн улттӑмӗш ҫулхи утӑ уйӑхӗн ҫиччӗмӗшӗнче вилнӗ. Ӑна Пушкӑрт Республикинчи Слакпуҫ ялӗнче пытарнӑ, ун ячӗпе музей комплексӗ йӗркеленӗ. Унӑн пурӗ утмӑл кӗнеке патнелле пичетленсе тухнӑ, ҫавӑн пекех вӑл Константин Иванов пултарулӑхӗ ҫинчен, Чӑваш Енӗн юхан шывӗсемпе ҫӗрӗсем ҫинчен публицистикал статьясем ҫырнӑ. Унӑн пултарулӑхне патшалӑх тӗрлӗ орден-медальпе хакланӑ. Ухсай Яковӗн поэзинчи ҫын сӑнарӗ пысӑк вырӑн йышӑнать. Вӑл тӑван чӗлхене чунтан юратакан, тӑван халӑха ытларах усӑ кӳрес текен ҫын, ҫӗр ҫынни, ҫӗр ӗҫченӗ тата вӑрҫӑ хирӗнчи паттӑр салтак сӑнарӗ. Ҫулла вӗри хула урамӗ сӑвӑра поэт ҫапла ҫырать: «Ҫуран ҫӳретӗп-и е трамвайпа-и, Кӗрсе ларап-и лекцисем залне, Ҫаплах вулатӑп эпӗ пайӑн-пайӑн Ҫеҫенхирти вӑрман кӗнекине». Поэт тӑван чӗлхене чунтан юратакан ҫын сӑнарне ӑста калӑплать. Унӑн сӑввисенче час-часах тӑван чӗлхешӗн тунсӑхлани, унӑн тӗреклӗ сассине чунтан юратнине куратпӑр. Вӑрҫӑ хирӗнчи паттӑр салтак сӑнарне поэт атӑ кунҫинчи тетрадь ярӑмра ӑста калӑпланӑ. Тар шӑршинче те тӗтӗмре, шавра ҫӳренӗ май эп кӗнеке ҫыратӑп, ӑна хам атӑ кунҫинче усратӑп, тет вӑл. Ухсай поэзийӗнчи ҫут ҫанталӑк сӑнарӗ уйрӑмах пысӑк вырӑн йышӑнать. Ҫут ҫанталӑк вӑйӗсем лирика геройне тасатса хӑват параҫҫӗ тейӗн. Манӑн ҫумӑр айӗнче чӳхенсе сикес килет. Мана ҫичӗм ҫиҫнинчен ҫичӗ вӑй пырса кӗрет, тет поэт ҫумӑр сӑввин. Тӑванӗ тусӗнчен тарса аташнӑ пӗр пӗлӗт килчӗ манӑн ял ҫине, юри чӗнтернӗ пек, пырса ачашшӑн тӑрать ҫӗрпе хӗвелӗн хушшине. Кӑваккӑн, хӗрлӗн, симӗссӗн, сенкерӗн илемлӗ пиркӗрри пек курӑнса ӳкеҫҫӗ тумламсем пиншер-пиншеррӗн, хӗвеллӗ те, ҫап-ҫутӑ та, таса. Поэт сӑввисенче кайӑк-кӗшӗк, йывӑҫ-курӑк сӑнарӗсем те паллӑ вырӑн йышӑнаҫҫӗ, вуласа паллашӑр-ха унӑн хӑш-пӗр сӑвӑ йӗркисемпе. Сӑвӑ юрӑ хирӗнче вӑрман пулса ӳсӗп эп. Вӑрманти йывӑҫсенчен ҫитмӗл ҫиччӗн ыткӑнса вӗҫнӗ кӑйкӑр кайӑк пек юррӑмсем сӗтел ҫинчен ҫӗкленсе ян-янраса тӑрӗҫ пӗлӗт хушшинче. Ҫырнӑ ҫамрӑк Ухсай Яккӑвӗ пӗр сӑввинче. Ку сӑмахсем пустуй каппайланни пулман. Халӗ чӑннипех те Ухсай сӑвви юрри Чӑваш ҫӗршывӗнче ҫеҫ мар, пӗтӗм тӗнчипех хӑватлӑн янӑрать. Чӑваш халӑхӗн мухтавне ҫӳлтен ҫӳле ҫӗклет. Ухсай Яккӑвӗ чӑваш поэзийӗнчи сумлӑран та сумлӑ ятсенчен пӗри. Тӑван ҫӗрӗн, тӑван ҫут ҫанталӑкӑн, тӑван халӑхӑн ӗмӗрсем тӑршшӗ пуянланса та ҫирӗпленсе пынӑ ӑс-хакӑлне, кӑмӑл-туйӑмне, йӑли-йӗркине поэтӑмӑр питех те курӑмлӑ ӳкерсе кӑтартнӑ, ҫав асран кӑларми сӑнарсене тӗнче умне кӑларнӑ. Ухсайӑн тӗрлӗ енлӗ пултарулӑхӗпе еткерӗ чӑваш литературин ахах мерченӗ пек, вӑл пирӗншӗн те, ҫитес ӑрусемшӗн те ырӑ та ҫутӑ тӗслӗх пулса тӑрать. Яков Ухсайӑн поэзийӗ пире тӑван чӗлхене юратма, ҫӗнӗрен те ҫӗнӗ хайлавсем ҫырма хавхалантарать. Итлесе пӑхсамӑр хам ҫырнӑ Ухсай ҫӗрӗ сӑвӑма. Инҫе ҫӗре каятӑп халӗ, Ухсай ҫуралнӑ вырӑна. Ҫут ӗмӗтӗм те чун хавалӗ Малтан мала чӗнет мана. Поэт чупса ҫӳренӗ ҫӗрӗм чӑнах асамлӑ пулмалла. Хистет мана сӑвӑ ҫырмашкӑн, Вӑй-хал парать шӑрҫалама. Ухсайӑн хирӗнче эп пултӑм, Хупах курки ӑсталаса Силпи шывне тутанса пӑхрӑм. Унтан васкарӑм вӑрмана. Чӗрчун, ӳсен-тӑран сассийӗ чун кӗртнӗн ӑшшӑн саламлать, пуҫне таять ухсай ҫӗршывӗ, ҫӗнӗ поэт тен ҫуралать.